Niĩ ndoka kũmwarĩria njĩtagwo Ndũng'ũ. Ndĩ mũthuri wendete agĩkũyũ mũno especially boy child. Rĩu rĩ, boy child rĩ, nĩ arekereirio nĩ twaria ma. Na gũgĩtuĩka kairĩtu nĩ gekĩrĩrwo mũno. No rĩu rĩ, boy child arekererio rĩ, amenwo rĩ, acokire akĩmena. Na gũtirĩ ũndũ mũru ta kũmenwo ũcoke wĩmene. Tondũ ũtuĩkaga kĩndũ hatarĩ. Ta rĩu mũthenya wa ira ndĩrarĩ itũra-inĩ rĩa Ndagurĩti, area ĩrĩa ya Ndagurĩti, tũragera ũguo na ngari tũrathiĩ na hau Thogoto. Tũrorete Thogoto rĩ, ũracemania na arũme aingĩ mũno makiuma gĩthĩnjĩro marĩ arĩu mũno. O ũguo meyagĩte meyagĩte gũtirĩ ũndũ mahana. Arĩa wakora me gatutu nĩ mĩraa mararĩa maikarĩte oro ũguo ndee. Wakora mũtumia ũrakora nĩ thambutha araruga. Ũrakora ũngĩ nĩ tũbuti arahũra twa gũkomborithia. Ũrakora ũngĩ athiĩ ateng'erete ndũnyũ akagũre irio. Ũrakora mena mĩhang'o, ũrakora me busy busy, busy busy like a bee. Ĩ me busy ũguo ta ta njũkĩ, no arũme marĩ o hau maikarĩte o ũguo. Rĩu-rĩ, tũrathiaga kũndũ tũretĩirwo ndĩa. Rĩu twathiĩ ndĩa ĩyo rĩ, eh, he kĩũndũ ndĩra observe rĩ, arũme nĩo marareheirwo njohi, njohi, tugaga na njohi nĩ njo, njohi nĩ njohi. Ũrakora mũndũ akamũigĩra o macohi hau metha igũrũ, mwaigĩrwo njohi ndũrũ, mwaigĩrwo Tusker, ĩkĩnina, ĩgĩthira ũguo, ĩ, nĩ muongereirwo ĩngĩ. Ũgĩikaranga nĩ mũtũmanire ĩngĩ ĩrehwo. Njohi icio rĩ, Ndĩreroreire andũ arĩa maracirehe. Ndacoka ndĩrathikĩrĩria debate iria ona ciĩ metha igũrũ-inĩ icio, arũme, ĩ arũme me hau ũguo makĩihũrĩtie mũno tondũ nĩ ũkĩheirwo kanyama, na rĩu wĩ hau ũkĩnyua njohi. Na ona mũndũ ũrĩa rĩngĩ ũra gũ serve rĩ, we ndarakunda ona kĩ, e sober mũno. Na ũngĩmũcokaga thutha hau ũguo rĩ, nĩ ũkuona ũcio rĩ, e mbere, ũcio nĩ aremenya. No we ũyũ ũngĩ ũrenda o kũheo njohi tu, njohi, njohi rĩ, atĩrĩrĩ Agĩkũyũ, hena handũ twathire ũru. Ti ũru atĩ ũrĩa mwana agĩitagĩrwo njohi agĩciarwo kana kĩ, no ũndũ ũcio nĩ twaũtwarire mũno mũno mũno, atĩ o occasion yothe nĩ njohi, o handũ hothe nĩ njohi. Nĩ tũkwenda rĩu rĩ, twathiĩ handũ hothe hena njohi rĩ, tũkeyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ mũthũngũ ta rĩu mangĩcemania ona kũngĩkorwo kuma na ndĩa ĩ, kana na kĩndũ gĩkũronjagwo rĩ, Wonaga o mũndũ ena kawaini kangirathi kamwe tu marũgamĩte makĩaria handũ. Gacohi kaigana atĩa? Tondũ rĩrĩ, we rĩrĩa mwacemania tiga gũtuĩka wa tongorio nĩ ndĩa na njohi na kũnyua tu. Tondũ gũtakĩrĩ kĩndũ kĩngĩ ũkũinũkia, akĩrĩ o hangover na gũthiĩ ũkĩgũthithagia ngari ciaku. Na nĩguo niĩ niĩ ndeciria mũno rĩ. Ndĩrona nĩ tũkwenda maruga maitũ matuĩke maruga, twacemania ũgakorwo nĩ meciria macemania. Tũgakũrania atĩrĩrĩ, nĩ atĩa thĩ ĩrathiĩ na mbere gĩtekinoronjĩ? Nĩ atĩa tũngĩhota ona ithuĩ kwanjia kũrĩma? Nĩ tũiguaga Isiraeli nĩ kũrĩmagwo ona kũrĩa kũmũ. Nĩ atĩa ithuĩ tũngĩanjia kũrĩma? Nĩ atĩa tũngĩ improve ng'ombe citũ? Nĩ atĩa tũngĩ improve, nĩ kĩĩ tũngĩanjia kwenja mahiga ma gĩthemba fulani, nĩ atĩa tũngĩaka nyũmba ciĩ na raithi? Ndanagweta hĩndĩ ĩngĩ ngaiga atĩrĩrĩ, nĩ guokire kĩndũ gĩtagwo Google, na nĩ guokire nyamũ ciĩtagwo Ted Talks, atĩ no mũikare metha igũrũ mwanjie kũ debate, kũna tũronire ũna na ũna. Kwoguo rĩrĩa twathiĩ o na gũcamania mĩcamanio ĩyo-rĩ, arĩa matwĩtĩra ndĩa-rĩ, tondũ kwao kwĩna ma TV na mena ma kompiuta-rĩ, nĩ matuĩke andũ a gũtwĩra atĩrĩrĩ, a gũtwĩra no mũcamanie, mũ meet mwarie kĩndũ kĩngĩmũteithia. Mwaria kĩndũ kĩngĩmũteithia-rĩ, no mũkorwo nĩ ta rĩu nĩ tuge mũraria kompiuta-rĩ, Google ĩrauga atĩa? Ĩĩ, tondũ Google rĩ, no gũ search ũ search aga ũkoria atĩrĩrĩ, nĩ atĩa ngũa ingĩtumwo iria ciratwarwo America, ũka Google ũkaiga AGOA, nyamũ ĩyo ĩtagwo AGOA, ĩyo ya kĩrĩa, he nyamũ ĩtagwo AGOA, ũkaiga nyamũ ĩyo rĩ, ũkaiga ngũa ũguo nĩguo iratumwo, na ciatumwo gĩthemba gĩkĩ rĩ, no itwarwo America, na ũguo nĩguo market ĩroneka, atĩ makorobia maroneka market ũguo. Niĩ ũrĩa ndĩrenda kũmũ challenge na nĩguo ngwĩka rĩ, na nĩguo ngũtongoria rĩ, niĩ nĩ ndĩrĩũkaga maruga manyu, Nĩndĩrĩũkaga ndĩa cianyu, na niĩ ndirĩũkaga atĩ andũ moke kũnyua njohi. Ndĩrĩũkaga kũmwarĩria ũrĩa mũkũgĩa debate ingĩmũteithia. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩtuĩka we-rĩ, we kĩrĩa ũkũinũkia hĩndĩ ciothe mwacemania na andũ-rĩ, nĩ njohi na na ũrevi na maũndũ ta marĩkũ? Maũndũ ta mau. No mũhaka ũgatuĩka mũndũ wa kũinũkia kĩndũ substantial. Reke thiĩ thiĩ na meciria mogĩ mũciĩ. Inũkĩra ciana ciaku na meciria mogĩ. Ũkĩra rũcinĩ kwĩ Monday ũgĩciragia atĩrĩrĩ, Thĩ ĩno thaa ici-rĩ, ũngĩthiĩ ũthondeke o na drama-rĩ, ũthiĩ woe video ya andũ makĩnyororoka ũrĩa manyororokaga tene-rĩ, kwĩ andũ magũka makĩrorera TV-inĩ-rĩ, nĩ magũkũrĩha. Nĩwanyita? Yaani rĩrĩ, ta wĩcirie rĩciria rĩngĩ different. Ta tigani gũcamania tu o kũnyua. Andũ acio maragwĩtĩra o njohi magakũihũrĩria njohi metha igũrũ ta tigana nao. Na inyuĩ mwetana ndĩa-rĩ, ta make-agani sure kwĩna ga session o na okorwo nĩ ka ndagĩka ikũmi-rĩ, ka mũndũ wothe akahutĩrio kaũndũ. Kana twĩ maũhiki-inĩ, kana twĩ maũthoni-inĩ, kana twĩ maũndũ-inĩ marĩkũ. ũguo nĩguo mũgĩkũyũ mũndũrũme agũthiĩ na mbere. No angĩkorwo no ũhoro wa gũka atĩ tondũ rĩu we atĩ nĩ wahingũra nyũmba, kana wĩna mbeca no ũtũheire nyama na njohi, ma ya Ngai ũcio nĩ ũrimũ. Ma ya Ngai ũguo nĩ kwĩnina. Ma ya Ngai ũguo nĩ kũnina mũndũrũme mũgĩkũyũ. Mũndũrũme mũgĩkũyũ you are under threat. You are under threat. No mũhaka ũcenjie mũtũrĩre. Ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ mũthenya ũngĩ, ona TV iria twakoragwo nacio tene cia kibox nĩ ciacenjirie. Rĩu ũthiaga ũgakora kwĩna flat screen, ũgakora kwĩna TV ĩronania kĩndũ gĩtagwo three dimension, atĩ ona TV yaku no yonanie maũndũ maita matatũ. No yonanie mũbira, no yonanie news, na nĩ TV ĩno ĩmwe. Kwoguo angĩkorwo TV nĩ yacenjirie rĩ, angĩkorwo thĩ nĩ yacenjirie rĩ, ithuĩ tũikarĩire o harĩa nĩkĩ? ithuĩ tũtũrire harĩa nĩkĩ ona mũkabi atagĩtũmbaga anyumĩrĩra rĩu niĩ ũguo nĩyo debate ndĩrenda mũni join mũrĩ agĩkũyũ mũ join my campaign ya John Ndung'u tuamshe mkikuyu mũndũrũme mũgĩkũyũ tondũ ma ya Ngai ũthamaki nĩ waku ma ya Ngai wĩ Kanani we. No ũngĩkorwo wĩ mũrĩu, ũngĩkorwo wĩ mũrebi, ndũngĩmenya ũhoro ũyũ. Ũrĩonaga o maũndũ makĩhũtũka, ũrĩonaga o andũ makĩrũga, we ũkarũgaga, ndũĩ ũrarũgio nĩ kĩĩ, nĩ kĩĩ man. To mũhaka ithuĩ tũtũre tũtwarĩte ngari iria ngũrũ, nĩ ihinda ritũ o na ithuĩ twĩtwarĩre ngari njerũ tondũ we have taken control of our lives. Cheers men no mũhaka mũgĩkũyũ okĩre, namba yakwa nĩ 0722733882 nĩ twaranĩrie niĩ nĩ tũkĩrie mũgĩkũyũ tondũ mũndũrũme mũgĩkũyũ aumĩte kũrĩa kwĩ Ngai tũtigeni kũ let down. Cheers.